Vaseketeri na varhandzi va Gaza Reactors. Ni ku hayi mi nga vuyi na ku vuya ke wa mi vuyi na ku vuya ke vaseketeri na varhandzi va Gaza Reactors na swi tiva ku khale hi nga vonani na swi tiva ku ri malembe na swi tiva ku ri malembe hi nga upload last time Gaza Reactors yi uploada eh, video ya Gaza na swi tivi ku a ku ri rini and I think a ni fanekele ni rhanga ni swi address-a sweswo before hi nghenela reaction coz ti-reaction ta xigaza ti vuyini and then lexo tsakisa xa kona i ku a ha ha vulavuli xilungu ka chanele leyiwa a ka ha ri hava munhu a yi fositaleki ku vulavula xilungu eyi hi ze hi ku xichungo vonani ni mbuyele na reaction video ya hennessy va ku moya wa jealousy featuring xa makhombo and the one and only semi free na masilonyane masilonyani i mani masilonyani mara loko mi swi langute kahle i mani masilonyani kahle kahle hmm? masilonyani i mani i munhu wo ba tibiti i munhu wo teka video i mani masilonyana xigazini kahle kahle hmm? vanhu va ngo endla swi swa va ngo endla mitirho wo saseka so hi nga va nyiketi na ma-flowers ma vona mara yeah le ku zameni ka ku ngetela light leyi leriwa cause i think like brightness ya kona yi endla katsongo ma swi tiva mean sasekini a swi tiva loko ri na light problem se swi ku hava light so ni le ku zameni ka ku adjusta light leriwa ni adjusta light leriwa ri pfuleka and then reaction video ya hina hi ta nghena ka yona hi a ni ku byeli ni ku byeli se ku dlala te a hi ngheneni ka yona reaction video leyiwani va ku moya wa jelasi xa makhombo and semi freeze masilonyana the only one hand is see let's go man

titwa hi mina ntsena or njhani ne mara wa yini gaya ti-vibe letiya to ngoma leyiwa ma swi twa ku yi yimbelela hi rirhandzu ku nga satan xi nga rhumela jezabel xi lava ku moxa wa swi ni byela ku ngoma leyiwa yi nyiketa ti-vibe nyana like ta ta ta macomani vibe so or vugospel nyana so ku a byi fanekele i ri ya vugospel nyana ti vibe ta leya dyi nga yi ba na na Mr Bow a ni tivi wa yi nyiketa ti vibe letiwa and then yi na yi fa yi nyiketa nyana vundlozi so ni twa nga ri ku fanekele ku nga ri ya marhandzu so beat yi right ti lyrics ti right. no twa nga ri beat leyiwa a yi fanekele yi nyiketiwe ti-lyrics tin'wani ti-lyrics letiwa ti ri ka beat yin'wani mina i ro sungula hi yingise a hi yingiseleni hi heta and then

xa makhombo ka top five ya mina ya xigaza ka top five ka five ntsena ya ti-artist loko no hlaya ti-five ta ti-artist ta five xa makhombo dyi ta wela kun'wana dyi ta wela dyi ta four mi ta tikuma loko kha ku famba nkarhi ku i von'wani mi ta va kuma mara xa makhombo ka top five ya mina xa wena xi za lexi blind bafo.

yi fika yi lava ku ku onhisela i ri na munhu wa kahle swilo swi kha swi fambela kahle i kha i twa ku nandziha n'wana mhani moya yo biha yi fika yi lava ku ku onhisela njhe mara ni twa nga ri swi suka emihleketweni ya munhu either way swi suka emihleketweni ya munhu cause. va kona vanhu va endlaka swilo swi humelela mimoya yi ri kona ma vo se a swi lavi like hi swi nyiketa power like swi va na matimba ngopfu na loko i kota ku swi endla kahle hi side ra wena wo swi endla i va right di ri i moya na ku va ku ri moya vanhu hi va yi tiyimiselini okay as behalf ni ta vulavulela majita me as behalf of majita majita hi va hi tiyimiseli in too much

eh, trekela ni nyadzini loko ya sungula ma swi tsundzuka ne eh, hi ni se dyondzise ku yi nga si lawani se ni phoze ngo se ni phoze ngo la ta ku ni vulavula leswi ni swi vulavulaka loko yi hela yi hela yi pfariwa one time se ni phoze ngopfu na ah! buela i tshame buala hi tlapa mani bela ma yi tshala mwa

Swi tsandze A wu vamanana, khalimela. swi tsandze na vatswari ku ti moya wu khalimela Don't buy Hayi, unnecessary. futsek, man. Eh, a lawu dincha a manchele hansi grand grand xa bixapu manchele hansi n'wana mati manchele hansi a ni nga swi hleketangi ma swi tiva hi ku mi swi loko ngoma leyi ya sungula a ni yi nyadze a ni yi nyadze ngopfu a ni yi nyadzini ni twa nga ri swi endlisa so loko nghoma i yingisela ro sungula ni twa nga ri swi dangerous ngo hi mhaka ku u ta fika laha wa ka platform u fika u nyadzanyadza ti-hit u ku heyi a ti bi ti-hit mara loko nghoma u yi yingisela yo ro sungula swi endla i nga ri a yi bi. u lava yi ri na tindleve ta kahle to to yingisela music ti-beat mastering na na na leswi ti nga tsarisiwa swona i kona ku connect-a na ti-rhyme hinkwaswo cause music a ku chaya ti-beat yi fika yi vulavula ntsena i swi loko se se mi free na tsundzuka loko se mi free Khedigo he munghana he munghana he munghana wa vo swo fana sweswiya i ti-rhyme. I ti-rhyme letiya mara a wu nge tshami i kha i rhayima swin'wana na swin'wana i fanekele i va smart ku fana na Sammy Free tinghoma ta Sammy Free to tala bya bya bya rhayima Sammy Free and dyi swi ba hi logic i nge twi yi rhayimile dyi nga yi baka nghoma liya dyi yi repeat-aka liya either way ni twa nga ri either way nghoma leyi i i tin'wani ta tinghoma leti ti nga nyadziwa and then yi la yi xota na hi music video. hi lava music video ya ya ya ya this track eh henisi if mi vona henisi mi n'wi byela ku hi kombela music video wa track leyiwa ku ri i ta swi organizisa ku yini okay and then before ni famba before ni famba fanekele ni kuma yin'wanyani uh, reaction video ya xigaza ni te ni la ta vulavula hi ku ku humelela yini chanele ku humelela yini chanele lexi humelelaka ka chanele i ku ti-video hinkwato leti ti ri ta ka gaza reactors leti a hi ti endli ni language yin'wanyani hi nga ti endli hi Xitsonga ti endliwe hi English it's either ti-video a hi ti endla hi English or hi ti endla hi Xitsonga so lexi nga humelela i ku ti-video hinkwato to ka ti nga vulavuli hi English a ti nge he upload-iwi ka channel leyiwa ku sukusela namuntlha ku sukusela loko mi vona video leyiwa ti-video to ka ti nga vulavuli hi Xitsonga a ti nge he upload-iwi ka channel leyiwa xin'wana na xin'wana xi nga ta nghena ka channel leyiwa xi ta vulavula hi Xitsonga. swi nga ha antswa hi va ri va ri va ri i ku tsanyuka i ku tsanyuka hi Xichangani swi nga endla hi tsanyuka nyana hi vulavula hi Xivhenda e hi vulavula hi English ya hi vulavula hi English mara hayi leswi swo hi fika hi koka sentence hinkwayo leswi swo ku fika mi kuma ku ka sentence ku na ku na rito rin'we ra inani. ra xilungu hi mhaka ku mi kuma ku nkarhi wun'wani hi tsandzeka ku ku humesa rito rero straight hi Xichangani ku fana na sweswi ni nge ti straight ni tsandzeka ku kuma rito ra Xichangani ro vula ku straight ma swi twisisa mara ti-video leti nga ta nghena lahawani ku ta va ku ri ta xigaza either way na na hambi ku va ti ti ti ku nga ri music kumbexana ku ri video yin'wanyani ku ta va kha ku react-iwa ka video ya xigaza otherwise mina na mi rhandza kusuka ka mina na Gaza Reactors ta mi vona kahle nkarhi lowu taka hi laha hi swin'wana matano.